Oedd Dad 'di bygro i ffwr'. Elli di'm bod yn siŵr chwaith. Oedd o wedi bygro i ffwr' neu o Mam 'di deutha fo i lle i fynd. Alla i'm bod yn siŵr. Ond ma' Mam yna, bob awr o bob dydd yn gwneud ffys, yn mynd ar 'y nyrfa i, a 'di byth yn blydi hapus. Ond ti'n gwbo, pan fydd Dad yn dod, fydd hi'n wych. Lawr ar lan y môr yn cael chips, dod adra di cynhyrfu a deud wrth mam ohono, just yn nodio, nodio yn wag, yn ddiemosiwn. Gafodd dad het gwbo i fi, gafodd dad eis cream i fi. Gafodd o, medda hi. Mae eisiau côt newydd arna chdi. Gafodd dad un o'r rheini i chdi. Na, na, tho ddim, Li. Achos sa fo byth yn, a ti byth yn dysgu. Chydig grol ymhen blwydd i'n wyth oed, dad yn dreifio lawr mewn fan esgot goch. Bob tro sa fo'n dod draw, sa gen fo gar newydd. Bob amser yn disgyn yn ddarna. Ti di weld beth sgyn i'n gen fan? medda fo. Ac yna, mewn bocs yng nghefn y fan, oedd fflei, ond oedd dim enw ganddi ar y pryd. Neis, medda fi. Mwngral, medda fo. O mae rhan fwyaf o'n i'n fordacoli. O! Iawn, medda fi, achos di hynna meddwl ddiawl o ddim i fi, na di? Ti licio i lle? Medda fo. Yndw, am wn i, medda fi. Ai, dial, medda fo, achos chdi sbia hi. Dwi'n sbio arni eto. Dal yn fraich allan a rhoi mwythau i'w ffen hi. Mae'n sbio arna i'n ddiniwad. Tydi ddim yn ymrathu. Dim ond yn cael danad yn fy llaw i. Y fi bia hi. Y peth byw ma. A fi bia hi. Mae mam yn deud. A sut da ni fod i fwydo hon, lli? Mae dad yn deud. Ddo ia, tynia. A pwy eitha hi am dro? Dwi'n deud. A ia hi! Am y ddau ddwrnod cyntaf, ella, ac ar ôl hynna, a be am y fet? Be os eith hi'n sal? Mae fflei yn y mreichiau yn clofoeirio drostau nes mod i'n socian. Mae dad yn deud, Aia hi'n ôl ta. Os na dyna ti isio, aia hi'n ôl. Mae mam yn sbio arno fo. Arna fi. Fflei i mwyddo i ben reit i mewn i ngên i. O'n i ddim yn gwybod tan yr eiliad yna pan fo gynna i ên. Mae o fel bo fflei yn camwytho yn ddau. Dwi'n dweud. O, plis, mam! Plis! Mae mam yn mynd syth drwad i'r gegin ac yn dechrau taflu sosbenni gwmpas lle tho bath eich ôl. Dwi'n troi at y fo a dweud, Diolch, dad. O'n i rioed di alw fo'n dad cyn hynna. Heb cael llawer o gyfle am wn i. Ac her na dim ond ifanc o'n i, o'n i'n gallu deud i fod o wedi daro fo. Oedd cael fi yn ei alw fo'n dad yn i'w wneud o'n dad, mwy na fi oedd o fyth cyn hynny beth bynnag. Dwi wedi cael gwaith wrth lamo rwan. Mi fysa ffle i wrth i bodd yn carhedag ar lamor, bysa. A dwi'n siŵr sa chdi'n gallu dod draw i aros. Sa chdi'n licio hynna? Mae'r symffoni'r sosbenni yn gegin yn tawelu. Ty cyfan dal i wynt i glywed besgi mi ddeud. Dwi'n deud. Swn i'n licio hynna, Dad. Swn i'n licio dod i aros at a chi. Dyma fo'n estyn i law ac yn ei roi o ar yng ngwar i. Dyna oedd y tro diwethaf i mi weld o. Tro ola mi weld o am flynyddoedd.